Maendi en kinde makare, maendi en chenro mar kuk mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olombaka. Achiel ka achiel odiochieng' ma kawuono antiere kod jalony e weche go eko mag yiero e pacho kaendi ma bende koro wadwa rango kaluwore kod kaka ne doho ma malo nosegolo dwoko margi. Wadwa rango ni to ikruok mane ma IEBC nyalo bedo godo mondo mi gilos yiero manyien e kind Migosi Kenyatta kod Migosi Odinga e yo makare. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Moso ganda. Erokamano oganda ma Luo. An Kennedy Osutwa. Wadwa discuss wach IBC kaka pile wadwa make sure ni walerore maler mondo wang'e. Yes.
Erokamano ahinya Ken. Ken eh, nyisa ni to koro sani eri koro uh, eh, IBC ne wacho ni girito duoko noero mar duoko mamalo mar Supreme. Ne oyudi ni eh, commission noero ne oketho ketho achiel ariyo adek kaini mabende ne omiyo yiero noero ok obedo maber. Mm. Iparo ni sani koro kama IBC ochung'e en ang'o monego bed ni girango? Um,
Monde IBC nosekon about three weeks ago Yes. ni makosa gin
gima nyo otimore nyoro en ni koro lergi ni nitgritis kuonde ma nobedo ni onego bed ni ne giloso gima ipenjo ni ang'o monego bed ni gitimo one Yes. uh, supreme court adwa ni mondo kanyo kod anyuola ong'e supreme court is not a criminal court Ok onyal wacho ni Jeff nigi makosa. En an institutional court and a political court. En koro up to ng'ata ng'ata ma ja Kenya ma feel today Yes. ni ka obedo ni oh, transmission ne ok otim maber to kaw ng'ato mane was concerned gi yono to tero e court to bedo child already chairman nyo chako act nya neno koriembo the head of ICT the head of operations Eh, mano tiende ni already noseng'eyo ni makosa notimore and par ni there was a leaked document Yes. eh, mane penjo Mr. Cheloba as the head of the secretariat Yeah.
Joma fall under secretariat gin jo operation. Gin e joma ineno wadong kata me gweng' ka. Including ng'ama nyo PO e kor gweng'. Yeah. Ng'ano fall under Chiloba. So matiende ka mistake otimore gi operation. In fact, ng'ama commission onego bed ni miyogi pesa Yeah. kuom the budget ma gisegolo gi gima onego bed ni gitimo. Kato nitiere commissioners mar in charge of every part. Koro sani Onego bed ni ka nyo osechakore ma heads nyo osechako roll ma jomoko nyo oseriembo. Yeah.
Onego roll forward. To ka gitamore, courts are still there, ma can charge. Eh, Remember ni criminal liability Yes. inyalo mana ka- kaw up to high court. You cannot go beyond it. manyiso ni oganda wa ne ok onego bed kod geno moro ni giparo ni ni jong'ad bura mag dume malo ne nyalo wacho ni ken osutwa in gima kose nego tweyi ng'ane ng'ane mano ne ok nyal timore. Supreme Court onge that. Mm. They don't have that. Mm -hmm. Yeah. They always give political decision. Like decision managi make yeah. uh, 2013, mm -hmm. that was a political one. Mm. Sani makoro no chuno mondo gi make. Election can only be nullified on two fronts. Mm. One on the numbers. Mm -hmm ma mane mang'eny ji ong'iyo ga godo yes, and yes. mane argument ma nyi kelo go jwang gi ma nyi kelo go jwang gi njoki mm. kata gi wakinde mag jojubilee mm. But remember ni Maraga ondiko book ma wacho ni process matters. Yes. Yes. Ma a book ma already UN nyando se commission ni. Ni in all this kapok inong'o numbers. Wa wundre ni med achiel plus achiel to inong'o apar gachiel. Ni to koro onego bed mani gini go e take ma ok ng'e achiel to med achiel nade. Because there must be a process ma Yes, kende. yeah, yeah. Mano mino ka kwano mimake secondary ok chiwe common marks nikech the answer

for uh, based the argument on mm. nito kapok inongo the numbers yes. how did you arrive at it mm. yeah wachana jana ena japuonjwa mako kwano mm. e class Anjo ni ene kako time nyakarange ni kako nyakarange kapo kwa wacho ni ni kodo mbulu wa bichi hey. Eh. mbulu wa bichi ge kiyo na hey. Eh, bende ngato chiyo hey. Eh. odhi oketo lwete gicha yes, bende yes, kose yes. keto lwete mashini ya ah. bende ose fwenye ni ene keno sudwa yes. to keno sudwa bende omi oboke kata kagi na bichi bo omi yes. to bende okia ukago kia utobe hey. ulute bo ulute to kuro se nobe okwane okwane to kosekwane yes olande nam olande nam manyiso ni process kanyo ero nyaka ne range ni ka process rach to koro result be ok nyal bedo ok nyal bedo maber mm.
tineno ka jo kigo jwang yes iluongo ni oh, ing'e maler ni you are wrong yeah. but you are dying to defend a wrong mm -hmm.

numbers ah ah ah ah mano ok part of chik mantie and mano omiyo maraga made it very clear Yes. ni kochako duogo the same to gibiro chako nalifanye Manyiso ni sani eri kaluwore kod eh, dwoko ma bende nogol kod doni eri kana winyo maber gima ne Maraga wacho nyisore ni yiero moro amora ma oganda biro chak dhi nyaka oganda bi rangi ni to process chalo nade. yes
Jeff, IBC was not an event to the core. Anyalo pimo ni a scenario in Homa Bay Yeah. and kod gi e Simba kanyo. Mm. Ma presiding officers ma jogweng' Yeah.
monego bed ni protect the interest mar jogweng big ni koro osekawe gi IBC to oneno an opportunity of making money komiye 10000 form mo upload opogore gi form momiyo agents ing'e ni ng'ama ineno ma jadalau ma japuonj ma jadalau ma nyokawa IBC no Yeah. nyokawe anda chelova so matiende ni mistake motime kor gweng' cha mistake no Hands up to the secretariat. Yes. Yes. Mano telne gi chelo. Mano telne gi chelo.
Bade kech onego bed ni ikono gi ni ki change then you take the responsibility. Yes. Yeah.
Sama gido dhie court and let me tell you it very unfortunate ni kopono ni jonasa ombe go their threat ni gidhie court. Mm. To gini nyalo mako koda ka wadu koda ka ng'ama ing'eyo.

Idhi nwango opogore gimoro nono mano omako jogo. Yeah. The second person ma koro omako en ng'ama koro otimo transmission nikech ja polling station biro wacho ni an atimo gik moko te Yeah. to ma to ok ema aoro. Mano be koro omako at the constituency level. What they at county level. Ni to ja constituency biro wacho ni an mana aoro ne en ma. To ito milando ni to mane. Kanyo emomiyo ineno ka Chabukati koro ne bedo exonerated en kod wacho ni onge gi makosa nikech en olando gima otimore nade gima omiye mm. to still ka system rach ka process rach mm. gigi te bedo marach to makoro en iyude ni onge makosa ni olando gima omiye ni dong onego bed ni orango koso wach mar verifying gima ilando ni en ang ilando na nikech koro an koro an kan keno suto to an e jakom to an koro gimoro amora momiya lando lando ok ang'e ni to gima omiya ni bo miya gima kare Mano emomiyo Chebukati dwoko gini ne Cheloba mm-hmm. nikech in gik mimiyagi iyudo gi kanye. Mm-hmm. You understand? Jeff, itiyo under me, mm. i head a section, mm. ikela report. Yeah. A report mikeloni mm. iyude kanye onego bed nang'eyo kuma yude yes makipenja to sina ayude abc ayude abc ah. iwinja to mine on ka the kiem's kit mm.

Card manager to an gi HR, an gi head of operation, an gi accountant. Gima otimore within your department is you to explain. Erokamano. Ken obro kawo yo matin kaeto obro duogo achiel kachiel mondo wadhi nyime kod chenro ni eri mar kuku mar wach kwarango wechego eko mag yiero kaachiel kod ikruok ne yiero. Jalong'ololo TV ochako kod wege thuolo mar ariyo ma endi en chenro mar kuku mar wach wantiere kod jalony e wechego eko mag ICT ma bende e kinde malach osebedo katiyo kod duol mar IEBC. Achako rwaki e studio. erokamano nya ken achaka rwaki kane wadhi e yuto nowacho ni sani eri koro nenore ni ka oganda dhi e yiero moro amora to process nyaka rangi yes. mana kaka ne aneno ka mwilu owacho ni kata kwan kane itime skul to inyalo yud ni ooyo kwan eri en max beach mm. ng'ato ok oyudo answer to oyudo adek maluwore ni method chande oyudo process matin oyudo kanyo yes. yes. ken nyisa ni to sani koro iebc paro ni onego gibed gi ikruok machalo nikech onjo ka mwilu bende owachonegi ni ooyo kane omiu pesa mar jopiny ma en osuru ma jopiny choko mm. en gima ber mondo mi utine oganda tich maler ma itime dichiel once and for all wacho ni watime oler ji duto yie kode ng'ama oyombo igone erokamano ni ooyo wa congratulate iyo amolo wacho ni ooyo uyopa e process mane ber iparo ni maendi be en gima IEBC oikore mar timo kiparo Jeff uh, the last time aran ka nakweru mm. ni ikruok mar IBC e ma ok okon jopiny mane ok ikruok mm.

Uh, kane gise eliminate Msando mm. koro dong' ni ng'ama nyalo wuoyo mm. kendo onge mm. Muhati mane koro ka oka and Muhati never talked mm. anyway mm. eh, nikech ebe luoro nosegoye mm. koro gima sani preparation ma IBC onego bed ni timo yeah. KIEMS ketgi onego bed ni konowa kata gi change gi mm. ka okamano gi program gi mm. ma gimilando kacha yes.
golo ni ma a oa kama kama yeah. the problem wabedo was ni sama ilando dwoko mm. gima inyiso ok en gima nolandi mm. nikech ok inyal neno ni to macha to station man yes, yeah, that's true.
and nikech ok inyal neno mane momi ineno ka by saa achiel mm. kata by saa apar gariyo yeah. already dwoko osechako donjo mm.

The 11% difference between these two. Jeff kan ja IPC kawuono ni. Kae to ne ok nyiso oganda ni to ma obiro ni oa kae. Oa kae. To aka wabwayi kata oa kabuocho ok wang'e ni to oa kae. And mane tabu. En omedore amedore. Mane tabu. Mm. Nikech ka ok onyisi ni oa kae. Yes. Matiende ni koro ng'ama ong'eye en ng'ama nie boardroom. Ng'ama iluongo ni work behind the scenes. Mm. And in public you cannot work behind the scenes. Mm. Yeah. Ene mang'e ni figures ma feed ka indi ni oa oa kanye Ito ok ing'eyo. ito ok ing'eyo and mae momiyo ka Manyiso ni ma indi bende ng'ato ok nyal penjo ni ooyo uwacho ni ka wabwayi ni owuok 41000 to Yes. ne en 29 Yes.
koro ok inyal penjo kech ikia ok inyal penjo ok inyal penjo nikech ikia Yeah.
two and mano momiyo ineno ka nikech ne ging'eyo what they did ma momiyo gitamore yawo saba And remember, Jeff, I still worry about the Sava car for a very long time. And I'm still talking about it. Mm. Sama inge male ni yo mess the system. Yes. Uge kadi nga yindi kendo ni you come and check the Sava. Mm. Nike chibiro nwango diwa pokli nana nyaka nene. Mm. Yoro nya winjo ka koro giloko re sama koro yo ji, eh, ji gore. Yeah. Ma koro gikelo ji mondo. Gifwenyo late ni kare ji nyalo damana. Mm. Eh. Kwa koro gikelo ji mondo damana. Kwa koro gikelo ji mondo damana. Jeff,

And that seal onego bed ni an agent of a political party kawe to ndike piny mm. tilore. Mm. Kose lori onge ng'ama yawe kendo kote ma yawe. Mm. Ok onego bed ni ng'ato kendo chako oda kendo ni yawe. Mm. To samoro sama koro ni yawogi inwang'o ni the seal ma nyo ng'ato ndiko ni mokelo ni I was there all. Yes. Mama gima nyo ng'ato ndiko ni mokelo ni ni mae the seal ja. Mm. Opogore gi gimi chak inwang'o kendo kacha. Mm. What means is ni ng'ato not a menda fia kode. Gigi nyalo twi ji mang'eny. Mm. Yeah? To samoro Ka Kemskit osefulo ni there is a mistake, yes. mosefweny ni there is a mistake, mm -hmm. it is very bad for IBC to be in denial. Mm -hmm. They need to accept, yeah. they go, mm -hmm. they get credible people mm -hmm. that can help them. Mm-hmm. Kuom kijende ma josegol ka, yeah. macha to iluongo ni ogol rech matindo. Mm -hmm. Eh. Kech rech maduong' nyaka ne ng'e gima ne dhi mbele. Mm -hmm. Sama ni kawo password yeah. mar chairman mm -hmm. eh? Timiyo a Jubilee agent baba asewuoyo nyinga ka sani nikech koro en gima dhi before the public mm. I said about Chirchir here yes. and I told you eh, mane ikwera nawe luongo nying ng'ato donge koro ineno kowuok e lela I talked about Chirchir onge kama nyalo nyalo wacho Chirchir ng'eny ngama understand those systems mm. en Chirchir en emo understand en emo understand gini ah. and I told you nang nada wane jadala wa mayande former MP ma yes, eh mm. and all of them now were on the same side mm. gigi nyaka inua ng'ama understand those systems yeah manyiso ni gigi ki nyaka gima nenore ka india ni ombulu ni eri ok nyal time e yo maler nyaka bed abeda kod chochni moro aa inyalo time yo maler to niwinjo go maraga wacho elections should not be life and death yes ok onego kill some unwarranted appetite moro ma ng'ato nigo ni koro the end justifies the means Yes. yeah Uhuru ng'e kawuono ni ni ka gidhi gi Raila on one on one election maler Raila noseyombe nasemi statistics ka kata sani and mane momiyo ineno ka gitetea mondo kik change na Chebukati because that is the only route Chebukati koso Eh, Che- Cheloba Cheloba. Cheloba kik change Cheloba because that's the only route mapod ginyalo influence godo what is what will happen Nineno. Ma kama wadhi ni riwo itemo wacho ni kapod Chiloba nitiere to pod wanyalo bedo mana kod ng'ikruok. To Jeff, ma gima obvious, joluo wa, ma gima obvious muneno, nyithi luo ma no apply ne tich mar bedo RO be nomigi, ne ok omigi. Ineno ka en jakalenjin hmm, from right to left. Ka ok jakalenjin, nyako bedo wat jakalenjin. Hmm. Hmm? Ami example Homa Bay. anyalo kwano nigi te gin joka lejin te Eh? and mage mane wawacho ni jakob tang'u gi gini nikech gima ne jogi timo ni they were now re- giketo ji on a set system in a line a line to protect their votes So jowa be nooro application be ne gioro kwayo mondo omigi tijegi. kata an mabedo kande natimo interview mabedo namba ariyo in the whole country Eh. gichega set notice ne ok omiya tich Eh? Ne ok omiya tich. And very many more. Nikech wan ok wa influence ne nyithiwa. Gito to giketo ji strategically mm. ni ng'ama ni karachuonyo en ng'a. Mm-hmm. Hmm? Ng'ama ni gembe en ng'a. Mm. Adi bro ni en Ruto. en ke piagon
to kene nyisa ni nying arrows wote Koro wadhi nyime. ni nere gi nega se ka wawe nyime ka Eh.
waweyo weche mag aros nyisa ni sani rikwati kod koro nyiswa ni to iebc kaachiel kod wan kaka jokenya yiero ero koro oseketi ni Yes. tarik apar kod abiriyo Yeah. nitiere dwaro ma pod nasa dwaro kwani kod kwacha ma ok wadwa ni wadonjie in ng'ama olony e weche mag ict geki nyisa ni to oganda obed kod geno mane kaluwore kod kaka ne do wacho bende iparo ni iebc oikore ne sani gidhi timo yiero maler mondo mi mwandu mar jopiny ma taxpayers money otigo e yo maler mondo wach ni oyo yiero ma Kenya otim maber koro kete tenge ng'ama loyo loyo ng'ama loyo ami kendo scenario mantie yes wadok e yiero mm. IBC ok en jonasa kende mm. international community koro duogo back yeah. Koro giwacho ni there must be changes yes. within the secretariat mar IBC. Mm -hmm. Some commissioners ma also concerned in a particular way must equally change. Yeah. Mano within the international community gima jo NASA wacho kuongo nyocha ne NASA fair ne it was a fight between Jubilee gi NASA. NASA. Udugu bedo kora reality to everyone and jite koro nene. Yeah. Preparation ma jo IBC nyaka koro bed godo. Mm -hmm. Jeff mama e gima wacho. Yes. These systems must be run openly. Nyak, they must be run openly, being very well. Ni kama e gima andhiwa, Yes. to ma e gima ne ji ogoyo on the ground. Kwaseng'eyo ni ma e gima andhiwa, to ma e gima ne ji ogoyo on the ground, to mano e gima uh, wanyiso. Two, un jo media yie tamo un ang'o because media is equal stakeholders and an equal observer on the same how come media was never involved Remember, ninga miluongo ni Mashare ma wuon uh, Royal Media. Mm. Nowacho ni bro market. Mm-hmm. Inya winjo kochako wacho kendo ni kabin evidence men godo en orito mane mondo gini oloki kendo kore koter ji e koti. Mm. Nikech one thing ni media must be told yeah. very well. Nikech media is the eye of the public. Mm. Yeah? In a witness. Mm. Ne antie namako mae gima namako. Yes. Tineno ka media bende gidhi ma giloro negi mm. mondo kik fweny. Mm. Ne ne giparo ni gini ok dhi fwenyore. Mm. And gima nyisi ni people change. Mm. Sacha ni biro nasa no dhi e court. Mm. Nasa kose dhi e court. Ka kodo make judgment mm. kendo koro iwacho ni court rach.
Court rach.
Mm. wabiro change wabiro change thuolo mondo gi participate fully yes e yiero madhi kaka notimore mm. 2017 what did media do in 2017 They were involved in every polling station they will tell you. Ba Siguru polling station, mm. ba Nyakembe polling station. Mm. Ngado no ngoma, ngado no ngoma. Kamano keno sutwa kuom paro ma chalo kamano. Obro chako yudo thuolo mondo mi ogwe thuolo ok ni marwa thuolo dhi mathoth ahinya. Obro chako duogo mondo mwarangi ni to wachni ni bro chopo kanye kapok wachopo odiochieng' mar yiero ma bende oketi kod IEBC. Agwenyo erokamano kuom chopo. Erokamano. Ore to masani anje fulu mbaka kawuok e